Nti ahoɔden no nyinaa no wɔ kwayɛm so everybody should keep watching kwayɛm TV that is where our strength and our energy will come from. Ɛyɛ ampa, me din de Steve Amoah, me na megyina wɔ nhyiaɛ so, meyɛ CEO Maslok, nti TV paa deɛ ɛno ara ne Kwayem Television. Join Kwayem Television and subscribe. Me, madi Assemblyman mfiri pepepee, wobisa wo nua a ɔbɛka akyerɛ wo, wote aseɛ? The assembly is the agent to development. Exactly. One age property rate.
Yes.
Wahu na sɛ deɛ Bible no ka na Amos three seven no wɔsi tua wɔn tutu so dudu na mimie soro mfɛnsee ma wa. Wahu deɛ mekyerɛ wo no? Enti baabi a wotoɔ kɔ no, ɛhɔ na wo nhyira firi ba, anaa meboa? So the assembly is the agent to development? Sɛ aban, Nana Addo, ɛka sɛ yɛmmɛyɛ Santase kwan a, wonim the consultant? The consultant no a wɔwɔ hɔ no yɛ the assembly city engineer. Wɔn na wɔse wɔhwɛ sɛ yɛbɛyɛ. Enti Assembly no yɛ agent to development ɛna MP so no ɔfacilitati because of sɛ wɔne road minister, wɔne ɔne energy minister, wɔne all the ministers no wɔ parliament a wɔn collaborate nti no na ɔlɔbo wɔ ɔlɔbi koraa no na sɛ ɛba koraa no a ɛkɔka parliament ɛkɔka ne district assembly. Obi wɔ hɔ ayɛ sɛ MP adi common fund, MP ayɛ sei. Let me tell you. MP common fund no sɛ DC ka sɛ ɔnfa ma na ɔnfa ma no da because ɛyɛ DC no wɔn na ɔsɛ ɔsensan na MP no etumi asɛse nti yɛbɛsrɛ sɛ assembly no dwumadie na all the contract no nyinaa no ɛwɔ sɛ assembly no ɛna firi ba assembly no a, a put up a certificate na aba regional administration na regional minister so ayɛ ansa na akɔ ama yɛakɔ akotua ka wote ase wabra mp no mpire wuro biara wahu nti the system of the assembly no ɛno na wɔsɛ yɛda ko kwaye mu frɛ me na yɛbɛtena ase na yɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ amammuo no ne development no ɛsi teɛ sɛ wote aseɛ because governance ɛyɛ from the bottom to the top approach from the assembly to the. From, from the unit committee, from the unit committee to the assembly and the assembly to parliament. And to hear all the subcommittees are ɛwɔ assembly a ɛwɔ assembly a the same subcommittees so ɛwɔ parliament. And let me tell you, assembly no dwumadi a yɛyɛ die no ɛso kyɛn parliamentarians. Assembly, eh, Parliament yɛ mmara a, obi na implementi mmara no. Wote aseɛ? But Assembly yɛ mmara a, yɛne ankasa Assembly no ara na hwɛ sɛ mmara no bɛyɛ adwuma. Ɛne sɛ na me nkyerɛ mu deɛ a, since 92 till date no deɛ, amanfoɔ ne adehyeɛ no, wɔn su gu Parliamentary so sen Assembly ne District koraa o. Exactly.
Nti ne sɛ ɛnnɛ na wokyere yɛ mu ye. Yes even wobɛkɔ na obi asi kwan na ɔyɛɛ yie meboa. Nso ɛno daa berɛ no a yɛyɛ yie na yɛbobɔ MP din.
Nso wobɛkɔ no sɛ yɛ Kumasi a anaasɛ Kwadaso a wobɛkɔ na Kwadaso assembly na ɛde board no asi hɔ yɛse MP wei deɛ wanyɛ adeɛ ɛm wama yɛ sɛ baabi a ne yɛsi kwan MP wei koraa deɛ oo yabrɛ no oo wei deɛ yato anwia ho but it is the work of the assembly.
Paapa, ɛnnɛ ne da a mahyia wo, na wo din ni biom, esiane sɛ mepɛ sɛ meka asɛm bi de kyerɛ Kwayom abadwafo. Me din ni deɛ frɛ me Kwabena Nsenkyire, but dodoɔ no ara frɛ me Honourable Senkyire because of. Kwayom ahwɛfoɔ, ɛɛ yɛdaso ara ne Honourable Kwabena Nsiakyire na ɛredi nkɔmmɔ. Ɔyɛ Vice Chairman de ma Ashanti Region within the New Patriotic Party which is NPP. Na nsɛm a ɔka no ani soso paa. Me deɛ eh, mentɔɔ kaa, mefo kaa paa nso. Taxi ne trɔtrɔ ahodoɔ a ɛwɔ Kumase ne ne mpɔtam deɛ, wobɛfo biara no, Politics start with MP, MP, MP, ɛno nti ama ɛnɛ yi no sɛ yɛka sɛ ɔno post koraa no a na obi nyam ɛregye no dwee, moma no nkɔ, moma no nkɔ, moma no nkɔ, moma no nkɔ. Meanwhile nso no na assembly no ɛna na ɔwɔ sɛ nka wɔtumi boa na DC yi nso ɛde n'ano to mu bi san aseɛ nanso yɛsum ne nyinaa de agu MPs no so. Ɛyɛ Kwayam Television, Fountain of ɛyɛ Christian Power Ministry ɛna ɛresɔ yɛn asene. Pɔsee Kidi Mall ka ho bi. Bea a yɛte yi nso yɛ Beauty Queen Hotel and Restaurant. Ɛno ara kyerɛ sɛ yɛredi mpɛnsɛmpɛnsɛn mu. Ɛnkyɛ biara na yɛfiri mframa mu. Na mmom merekɔ ne nkyɛn na assurance no for 2021 no wɔde agu akwan mu once a wɔne wontumi te Kɔnsɛn koro mu ne deɛ ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛtumi de yɛn nsa to kɔnsɛn no mu na yɛfa bi. Assurance bɛn na wɔde rema Ashanti region because wei no yɛnkɔ no for NPP koraa, yɛkɔ no for chairman and the region.
Me I can assure you yɛwɔ challenge na yɛ challenge no is not about anything because yɛ challenge yɛ challenge no is about percentage percentage. Last ade no yɛbitii eh, President John Mahama Odwanfu no, yɛbitii no one million plus votes. Nti the only challenge that we have ne sɛ yɛbɛbiti no one point six million votes. So that is our challenge. So we are working towards one point six million votes and we shall get there. Ɛno nti yɛn sisi a mefiri a meba yi mefiri nsuta ɛna ɛba yi makɔdi party dwumadie ebinom so nenam baabi a wɔdi dwumadie no yɛnyaeɛ koraa. yɛbɛbɔ ntoa no. Ɛna seesei so deɛ ɛdɛ ne sɛ na woka MP asɛm no he wahu ɛyi digital Bawumia dwumadie bi ɔse tracker wahu sɛ yɛaka sɛ MP bi MP bi nyɛ tracker mmra ba sɛ assemblies no na ɛyɛ tracker no aba good nti sɛ wohwɛ tracker no a baabiaa mpuntu dwuma kɔ hɔ Baabiara mpontodwuma akɔ hɔ nti you can't say sɛ NPP nyae hwee. Sɛ wote aseɛ na dwuma a yɛadie no deɛ yɛbɛkɔ so adi. Ɛno a yɛkɔbiee Tepa hospital very nice. Yɛsan kɔbiee one district one warehouse ma aban. Kɔhwɛ akwan a yɛyɛ no ma aban ne. Ɛɛ education kakraa bi. Ɛɛ
Education deɛ ɛsɛ obiara nim because me meyɛ mpini ma atwopoku prɛmpɛ sɛ wote aseɛ na education deɛ ɛɛ each and everybody knows na wobɛsɛ obi a wɔse me deɛ menni ba anaasɛ mema nyinaa nyinyini forgetting sɛ sɛ woanyɛ obi deɛ yi a wodeɛ nyɛ dɛn wo deɛ nyɛ yie. Na wo mma no anyinyini nso wɔn nso bɛwo. Exactly and one good thing about national ɛyi ɛɛ health insu national insu ɛyi card ne sɛ national ID card no ne sɛ ɛnkyɛ biara no. yɛwɔ credit rating, abrokyire, yɛ, abrokyire, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ reti obia ne wo credit. Na yɛka sɛ yɛ reti obia ne ne credit a, ɛno na ɛma yɛhunu sɛ woka, wo, ayi, wogye sika a wotua no ntɛm anaasɛ wogye sika no a wontua. You understand? Hwɛ, sɛ me ne wo nyinaa kɔgye bosea a, because of sɛ yɛnni saa dwumadi a ɛkyɛke no nti no, yɛn nyinaa no, na ɛde ato high risk. Enti interest rate no na ɛde yɛn nyinaa ato pɛ. Obi kɔgye thousand na ɔtua thousand two, ɔtua paa but obi nso regye five hundred na ɔde adwane. Yes, enti yɛnnya akwanya bi anhwɛ sɛ me meka ɛden anaasɛ wo nso woka ɛdene. na yɛatumi de woato high risk na yɛde wote high risk a na yɛde insurance no so ayɛ high. Ne sɛ wokyerɛ mu a wei nyinaa no gu akwan so a ɛreba after 2020 election yi. Exactly ɛna meka kyerɛ wo sɛ wokaa sɛ yɛse ɛyi obia tertiary student no you can use your ID and go for loan because you have your fingerprint you have your Google map digital address biribia so you can run. Ɛne GPS nyinaa. GPS so you can run
wopɛ sɛ wo dwane a hɛnea wobɛdwane wo ma Ghana bio na wo dwane so no ɛyi eh, Interpol so ɛwɔ hɔ so Bawumia de akɔ baabi a te sɛ Europe pɛpɛɛpɛ anaasɛ Amerika anaa Asia. Na sɛ wɔayɛ ɔman no ketewaa bi hyɛ mpanyimfoɔ nsam. Woyɛ akwadaa bɔne, wonnim deɛ me mekɛ na wama m'anom ntosuo nyinaa ayɛ mman, sɛ wote aseɛ. Ɛɛ, wobɛhome so kakra. Ɛyɛ kwaeɛm television. Mpanyin se wodi adwene a wɔanyini dɛ kyi a, Asuafrao no, wobɛbobɔ no sɛ kɛtɛ aba fie, na yɛbɛhome so. Yɛbɛhyɛ da akɔ n'asoɛeɛ ankasa, na kwaeɛ mu deɛ, yɛaba fie no, yɛrenkɔ bio. Ɛsiane sɛ Abram ne Elihu wɔfiri kwaeɛ mu baeɛ no, wɔankɔ Garden of Eden bio enti, yɛde Papa resi ha. Ɔyɛ Vice Chairman de ma The New Patriotic Party Ashanti Region anaasɛ Asante Mantam mu na yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Na mmom, kae sɛ Wobɛsan nso akɔ YouTube scribe na biribiara ayɛ fɛfɛɛfɛ. Facebook nso yɛwɔ hɔ. Asomedu Acheampong ne Kwayom Television rebɔ wɔn ho mmɔdene. Wokɔ Facebook a, wobɛnya yɛn. Na nneɛma ahodoɔ a yɛde regu hɔ no, mese ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Ɛyɛ adada mu afotuo. Afei nkwadaa videos ne kyerɛ sɛ entertainment, ɔhu sɛ Kumawood no akɔ fam no, Kwayom aba sɛ movies ahodoɔ a wopɛ sɛ wohwɛ no nyinaa no, biribiara kɔ so. Comerica videos ahodoɔ wobɛnya bi na yɛkɔ na yɛnkɔ kwa ɛyɛ fountain of Christian power ministry poku ase zero five four three five five two six one one wo na wode mu no ɛyɛ visa a yɛde kɔ prophet Archie nkyɛn mese ɛnko deɛ mɛnkɔbɔ besia Pew fon ne fa ne daale 0543552611 ɛno ara no no na wo frɛ no a wo ne no rekasa koraa no na w'anisoadehunu no na ɛba na adayɛso na ɛba na adwumasɛm nso na ɛtɔ so wohu sɛ sɛ wo ne sɔfoɔ kasa na sɛ wo nnoɔma si wo yɛ a wokɔ ne nkyɛn a wokɔ with bold ɛnyɛ sɔfoɔ ɛna neɛ menkɔbɔ bese anaa memfa mmra wo nkyɛ daabi wo ne no rekasa wɔ fon no so no na wakwantuo no koraa visa no wanya Enti wokɔ hɔ akɔkra na wompɛ wei wopɛ deɛn? Wopɛ kaya motoam? Daabi, ɛyɛ kwaeɛm television. Papa, wei deɛ ano di sɛm a ɛtwa toɔ koraa na yɛngyaa wo na gye w'ahome. Deɛ mekaa ne sɛ all the independent candidates, nkurɔfoɔ bi a wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛkɔ kɔntɔkorɔ no, wɔnni biribi papa biara nni hɔ a wɔbɛtumi ayɛ ama mpɛsua no sofoɔ no. Ebi nso wɔn ani so a wɔde hunu asa. Na.
wɔn nni biribi papa biara nni hɔ a, na sɛ ɛne wɔn na ɛteɛ. Sɛ wote aseɛ, memmu wɔn abo abofia deɛ, but ɛyɛ dɛn a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bɛwene, ɔse ɔntumi ne wo nyɛ adwuma, nti wokɔ no, wone hwan na ɛkɔyɛ adwuma? Sɛ yɛse akokɔ ba a ɔbɛn ne ni no, ɔwe aba bɛ ti kɛseɛ. Saa pɛpɛɛpɛ.
Enti yɛbɛtu obiara fo na matu temammufoɔ fo sɛ biribiara nni hɔ a NPP candidate a yɛayi yi no, sɛ wantumi anyɛ a, obi a ɔkɔ kɔntɔkorɔ bɛtumi ayɛ. Enti they should all vote massively come December 7th no mma NPP eh, parliamentary candidate a ɔwɔ wo constituency ne Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Meda ase. Yɛda wo ase nso. Yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase na mmom keep watching Kwayam Television and subscribe for more. When you are in eh, Facebook nso a, wo subscribe, wo share na afei wo like na wode videos no nso ɛrema amanɔnefoɔ. Ɛsiane sɛ yɛakɔ Cote d'Ivoire aba, yɛnam ɔman Ghana mu. After the election,